Федор Лобанов тыллара «Бааммытыт ыҥыр диэн партия ыҥырда, бойобуой эдэр саас дьэ турда, баам ыстаал былчыҥа мөхсөрүн бу үйэ күүһүгэр көрөҕүн, кыһыҥҥы да тымныы, сайыҥҥы да куйаас комсомол сүрэҕин чаҕыппат, кынаттаах дьыалаҕа бүгүҥҥү эдэр саас, кыынньар күүс үлэтэ оргуйар, эн эрэн, сотору аартайҕамаарыгар элбэх таас куорат дьэ күлүмнүө, сылайбат айаннаах поезпыт субуллар, салгыны хамсатан үөгүлүөм. Бам хотой дьонугар үлэһит сахаттан, бу ырыа дууһаттан кутуллар. Сүрэҕи күүрдэҥҥин бу ырыа аламай, сырдык кэй уоттанан дьэ умай.

Иду дорогой борьбы и побед, плюгай-то комсомольский билет. Онугар сахам хомсомуола Лөгөй орто оскуолатын төрдүс кылаас үөрэнээччитэ Татаринов Өркөн салайааччы Зинаида Петровна Логинова маҥнайгы уһуктара Сандаара дьэргэйэн тахсыыта, хотугу дойдубут уһуктара Таатта тыата бүлүү сыһыыта, бурҕа көтөппүт махсаҕаллара үрдүккэ көтөллөрүн тэҥэ Комсомолец оҕолор көрсөллөрө саҥа олох күнүн түбүккэ дьылардаах кыһыҥҥы сарсыардалар сааһыгар уолҕамчы этиҥҥэр эдэр дьон намчы санныларыгар тобураҕы кутар этилэр оннук дорҕоонноох айан суолугар Турбутуҥ сахам хомсомооло, норуот туһугар, норуот дьолугар! Охсуһааччы үлэһит буола хомуллубат хорҕолдьун хоччоххой хонуктар уган кэлэллэрэ. Сэрии сылга хомсомуоллар хохочой сиһигэр тиийэн өлөллөрө. Өркөннөөх күүспүтүттэн самнаннар өстөөхтөр үүрүллүбүттэрэ. Саабылан иэнини сандаараннар саргылаах күннэр үүммүттэрэ. Хараҥа улуустары сырдатыҥ, партия сорудах биэрэрэ, хомсомуол миинэрэ, культпроп атыҥ. Түҥкүтэх улууска сүүрдэрэ, анааттар түүнү сырдаталлара, ааҕар балаҕан уоттара, алаастар уһуктубут быаллара, артыалга Холкуоска кииртэрэ, сөкүнэ бүрүммүт хонуулары тиэрэннэр күөҕүнэн күллэрэ, хомсомуолец салайар тыраахтара саас сайын ньирилии күлэрэ, кэнэҕэски кэскиллээх кэмнэргэ коммунизмы тутааччы буола, үүнэн ис охсуулаах фроннарга сахабыт эдэр хомсомуола Уус Алдан улууһун Кэптэни бөһүөлэгин Лөгөй орто оскуолатын үһүс кылааһын үөрэнээччитэ Коля Андросов, салайааччы Зинаида Петровна Лугинова, Иннокентий Эртюков суруйуутугар биһиги мэлдьи бэлэммит. Тоҥ буору тобулу хаһан, туйгун алмааһы булааччылар Туундара хомураҕын кэһэн ньургуннук бултааччылар. Муустаах муора кытылыгар куораттары тутааччылар. Бүлүү Таатта тыаларыгар мүөттээх быйаҥы айааччылар. Бүгүн бу манна мусталлар, бары хорсун комсомолецтар. Кинилэр дуолан бухатыырдар, хайалары да хамнаталлар. Хараҥаны Хайата тыыран, халлаан уотун тырымнаталлар, тоҥо мууска тура тура төрөөбүт дохсун трактор аттаахтар тоҕус халлааҥҥа тиийэ сүүрбүт доллу тимир кынаттаахтар, убайдарбыт комсомолецтар, комсомол эн чулуу аатгынан биһиги үөрэ киэн туттабыт Партия кинилиэнэ үөрэҕин тарҕатта, комсомол иһэҕин кэккэҕин хаҥатта, эн түөскэ көрөбүн, бэсиитэ уордьаны. Эйиэхэ булабын. олохпун аналбын курчагин кошевой албаннаах ааттара ынырар уотулус биһиэхэ буолтара эн аатын иһилэр волга дон баалыгар холкуостаах үүннэрэр Бурдугун тыаһыгар бис көмүс уордьана, күлүмнүүр толбана, эдэр саас сыллара дьолунан сыларда. Комсомол ол иһин тапталын уотуна, оо, бүгүн эйигин соябын ырыана. Федор Лобанов тылыгар Эн комсомол Комсомол, комсомол, эн ыстаал кэккэҕэр киирэммин, буулуу көҥүл дьол буомнарын түспүнэн тэрсэбин. Аалай уоттаах сулуһум, айар-тутар суолдьутум, эн комсомол, эн комсомол, эн комсомол мин дьолум. Арыт ыар чаастарбар олоҕум доҕоро буолаҥҥын, мин ыраас дууһабар уостубат төлөнү уматтыҥ комсомол комсомол кылбайар кырдьыккын хоһуйсан сүрэхтэн иэйэр дьол иһирэх ырыата кутуллар ленин диэн албаннаах бойобуой ааккынан киэн туттан мин дьоллоох соргулаах олоҕум эйиэхэ ананар

тылыгар комсомол ааҕар уус Алдан улууһун Лөгөй орто оскуолатын төрдүс кылаас үөрэнээччитэ. Комсомол эн тимир кэккэҕэр эрэллээх ыччаты түмэҕин, кэлэр кэм сайдыытын иннигэр доҕордуу буоларга иитэҕин, Эн эдэр төлөннөөх түстэргэр иличпит үөрэҕин иҥэрдиҥ, үрдүктэн үрдүккэ көтөргө сылайбыт кынаты иҥнэрдиҥ, от сэрии уораннаах кэмигэр охсуһуу болутуҥ туһугар, дьол-соргу көҥүлүҥ туһугар эн хото сүрүннүү буолбутуҥ, комсомол кыайыылаах наамыйата кулумнүү умайан чаҕыллар күөх сирэм чэлгийбит дойдута килбиэннээх суолгунан киэҥ тутта, саргылаах ыччат дьон аатыттан Сахалыы айхал диэн этэбин, эдэр саас дьолломмут сириттэн эйиэхэ эҕэрдэ биэрэбит Комсомол эн тимиркэхкэҕэр эрэллээх ыччатын идэҕин коммуна күндэлэс артыгар доорду күүстэри түмэҕин эр хоһуун төлөннөх түөстэргэр иличпит үөрэҕин иҥэрдин үрдүк үрдүктэн үрдүккэ көтөргө сылыппат кынат үүнэрдин уот сэрии оргуйар кэмигэр охсуһуу болотун туппутун дьол-соргу көҥүлүн иннигэр чугуйбат кирэппэс буолбутун комсомол кыайыылаах знамята күн буолан умайан чаҕыллар күөх сирим чэкилбэт дойдута килбиэннээх ааккынан киэн туттар саргылаах ыччат дьон аатыттан сахалыы уруй диэн этэбит эдэр саас дьолломмут сириттэн эйиэхэ эҕэрдэ биэрэбит

Эн ыстаал кэккэҕэр киирэммин, булуу көҥүл дьол муомнарын түөспүнэн тэлсэбин, аалай уоттаах сулуһум, айар-тутар суолдьутум, эн комсомол Эн комсомол, эн комсомол, мин дьолум, арыт ыар чаастарбар олоҕум доҕоро буолаҥҥын, мин ыраас дууһабар уостубат төлөнү уматтыҥ, аалай уоттаах сулуһуҥ, айар-тутар суолдьутум, эн комсомол, эн комсомол! Эн комсомол, мин дьолум, комсомол, комсомол, кылбайар кырдьыккын хоһуйсан, сүрэхтэн иэйэр дьол, иһирэх ырыата кутуллар, аалай уоттаах сулуһуҥ, айар-тутар суолдьутум, эн комсомол, эн комсомол, эн комсомол. Мин дьолум Ленин диэн албаннаах бойобуой ааккынан киэн туттан мин дьоллоох-соргулаах олоҕум эйиэхэ ананар. Аалай уоттаах сулуһуҥ, айар-тутар суолдьутум, эн комсомол, эн комсомол! Эн комсомол, мин дьолум Комсомол билиэтэ Комсомол бу күндү билиэтэ Мин күүспэр саҥа күүс укпута Бу билиэт кыракый бэйэтэ Бой-бой табаарыс буолбута Кинини мин доҕороҥостон колхоз кэлэлии кэлбитим, ылыммыт санаабын толорон мэлдьитин инники испитим. Билигин комсомол диэн тылга мин үөрүүм, мин дьолум төлөнө, ити тыл күүһүгэр билиннэ, олоҕум инники төлкөтө. Кырдьар да сааспар бу билиэт, эдэр саас сүппэт бэлиэтэ. Мэлдьитин баар буолуо түөспэр, сиэппэр буолбатах сүрэхпэр.

Комсомолга, мин иннибэр киэҥ-суох, арыллан күлүмүрдүү сытар, ыҥырбытыҥ эн миигин комсомол дьолгор көтүтэр айаҥҥа, көрсүбүтүм кылаас ааныгар, миэхэ илиигин быластаан эбиллибитим эн ыраас хааҥҥар биир тамахха, Миигин киһитинэргэ, кэрэҕэ тиэрдэргэ сирдээн испитинэн суох устум, эһиги кытта мин бииргэ эдэргэ ааспыппар доҕордоспутум. Күн-дьыл тохтообокко аһар, үөр олох сууйар, олох кэннэ атыллан хаамар иннин диэки тоҕо дьулуруйар. Комсомол, эн үтүө ааккын хаһан да хараардыам суоҕа. Андаҕайбын эдэр сааспынан иитиллибит Ийэ дойдубунан. Что такое комсомол? Это юность Родины. Что такое комсомол? Это гордость Родины. Что такое комсомол?

Комсомол, эн тимир кэккэҕэр эрэллээх ыччаты түмэҕин, кэлэр кэм сайдыытын иннигэр доҕордуу буоларга иитэҕин. Эн эдэр төлөннөөх түөстэргэ илиичпит үөрэҕин иҥэрдин, үрдүктэн үрдүккэ көтөргө сылайбат кынаты үүннэрдиҥ. Уот сэрии уорааннаах кэмигэр охсуһуу болотун туппутум, дьол-соргу көҥүлүн туһугар эн хотой хорсуна буолбутуҥ. Комсомол кыайыылаах знамята күлүмнүү умайан чаҕыллар Күөх сирим чэлгийбит дойдута килбиэннээх суолгунан киэн туттар, саргылаах ыччат дьон аатыттан «Сахалыы айхал!» диэн этэбин эдэр саас дьолломмут сириттэн эйиэхэ эҕэрдэ биэрэбит Иннокентий Артамонов хоһооно «Комсомол» партия күн Ленин үөрэҕин тарҕата, комсомол иһэҕин, кэккэҕин хаҥата. Эн түөскэр көрөбүн, биэс үтүө уордьаны эйиэхэ булабын олохпун аналбын Корчагин кочубой албаннаах ааттара ыҥырар уос улус биһиэхэ буолтара эн аатыҥ иһиллэр Волга Доон баалыгар холкуостаах үүннэрэр бурдугун тыаһыгар биэс кэмис уордьанын күлүмнүүр толбоно эдэр саас сылларын